Magtymguly Pyragyň üç ýüz ýyllygyna Ýazyjy Osman Ödäý Magtymguly Pyragy Aşgabat, Türkmen döwlet neşirýat gullugy, iki müň on dördünji ýyl. Halkyň ýeke-täk hem taýsyz genisi bolmak üçin, megerem, adamyň erkinde bolmadyk Million şert gerekdir. Şol milliony ýekänme-ýekän sanap görkezmek mümkin däl. Emma bir zat belli, Magtymgulda olaň hemmesem bar. Türkmenleň gadymy oturymly ýurdy Etrek dürli halklaň ylmynyň, medeniýetiniň alşýan ýeri bolupdyr. Gerekli ýerlerinde we gerekli wagtynda dogulmak diýilýäni geniligiň ilkinji şertlerinden biri bolsa gerek. Bu babatda şahyryň bagty getiripdir. Külli yslam dünýäsiniň iň kämil edebi dilinde ýazylan, dünýä söz medeniýetiniň altyn hazynasyna giren pars şygryýeti Magtymgulyň eliniň aşagynda bolupdyr. Günbataryň Gýote, Puşkin, Geýne ýaly ägirtleriniň agzyny açdyran, iki elini galdyrdan Firdöwsi, Haýýam, Sagdy, Hafyz, Nyzamy ýaly beýikleriň sungaty Magtymgulyň öz mirasy edel mekdebi bolupdyr. Şahyrana sözüň şolardaky beýik derejesi biziň milli şahyrymyzyň bada-bat şygryň hem pelsepäň ýokary belentligine çykmagyna esas bolýar. Galyberse-de oň dogduk mekany biziň tä ýigriminji asyra çenli ösdürilip, talaşlanylyp gelnen iki sany esasy edebi dilimiziň, Orta Aziýa edebi dili adyny alan çagataý türki edebi diliniň, iň beýik wekili Alşir Nowaýy hem-de rumy türk edebi diliniň Ýunus Emre, Nesimi, Fizuly ýaly wekilleri bar. Özboluşly utgaşýan künjegidi. Şu ikisiniň mynasyp mirasdüşeri bolan Magtymguly bulary utgaşdyryp olaň gazananlaryna halkyň janly durmuşynyň diliniň gymmatlyklaryny siňdirip, täze, häzirki türkmen edebi dilini döretmegi başardy. Aýdylyşy ýaly, halypa göreniňki başgaça bolýada. Ýöne, ýene aýdylyşy ýaly, halypadan ozduranyňky ondanam başgaça bolýar. Beýik, onda-da juda beýik şahyr bolmak üçin, halypa görmek, üstesine-de, halypalardan ozdurmak gerek. Ýöne, iň beýik şahyram, ilki bilen, adamdyr. Adama bolsa asyl gerek. Biraz başga ruhy, az-kem başga ysy bolan orta asyrlary yzda goýup, on sekizinji asyrdan başlanýan täze döwrüň milli genisi Magtymgulyň şejeresinde türkmeniň milli taryhyna dahyllylygy görýäs. Ol gökleň türkmenlerindendir. Gökleňler orta asyrlaň iki beýik taýpasynyň, gaýylar bilen dodurgalaň birleşmeginden emele gelipdir. Beýik osmanlylaň, gaznalylaň, Gaý türkmenlerinden çykandygyny taryh bilýär. Gaýlaň meşhurlygy, öňbaşçylygy Magtymguly edebi şahyrana beýiklik bolup oýanypdyr. Milli geçmişiň ruhyýet beýikligi atasy Döwletmämmet Azadyň şahsyýedi arkaly janly hakykada öwrülipdir. Ähli türkmen ulamasy geçmişiň gabarasyna maýyllyk bilen çäklenmän, durmuşyň öňde goýan güzaply meselelerine tutuş milli möçberde irginsiz jogap gözläp, şeýdibem, nazary gyzyklanmalary hem aladalary türkmeniň geljekki ykbalyna gönügen Azady Magtymguly üçin ruhy-ahlak hem akyl mekdebi bolupdyr. Şahyryň öz atasyndan biziň pikir edişimizden hem bilşimizden has köp zatlary alandygyny tassyklap bolar. Bu babatda dini sopçulyk hem pelsepe ylymlarynyň esaslaryny, çagataý türkmen edebi diliniň inçeliklerini hem nepisliklerini we ýene ýeneleri agzamalydyrys. Pygamber destidir, desti atamyň sözleri Azadynyň ogly üçin kim bolandygyny öz-özünden görkezýär. Magtymguly ylym-bilim hem edebi gözleglerinde atasynyň geçen ýoluny geçdi. Ýörite hem ulgamlaýyn orta bilimi bir wagtlar Döwletmämmedi okadan Nyýazsalyh mollaň mekdebinde aldy. Ýigit çykyp, nije menziller söküp, Hywa bardy we bir wagtlar Azadyň ýokary bilim alan medresesine maňlaýyny diredi. Atasynyň gymmatlyklaryny, pikirlerini janyna siňdirdi. Oň döreden jümleleri hem keşpleri bilen pikirlendi. Emma munda saklanmady. Milletiň janly, her günde hem, her pursatda üznüksiz kemala gelýän, oň geljegini amal edýän durmuşyna lükgüligi bilen özüni urdy. Durmuş baradaky kämil pikir-pelsepelerden durmuşyň özüni has ileri goýdy. Ýüregiň janly urgusyny howaýy ýürek hyýalatyndan has ileri tutdy. Kitapdan däl, durmuşdan has köp akyl aldy. Durmuşy kitabyň diline sygdyrjak bolup azara galmady-da, durmuşyň dilinde sözlemäge ukyply kitaby, şygyr ýeti döretdi. Netijede, Azady atly kökleri asyrlaryň çuňluklaryna gidýän beýik daragtyň garaşylmadyk, düýbünden üýtgeşik miwesi peýda boldy. Muňa Magtymgulyň diňe aýry-aýry pursatlary we wakalary, belli-belli şygyrlaryny saklap galan terjimehaly we Ömri şaýatlyk edýär. Şahyra ykbal gerek, terjimahal gerek. Hakyky. Muny atasyndan tapawutlylykda, diňe alymlaň däl, bütin milletiň şahyry bolman, diňe ylmyň däl, hut durmuşyň halypasy bolan Magtymguly Pyragyň ömri ýene bir gezek tassyklaýar. Bu hakykat, miweli baga öwrülmek üçin tohumyň yzgarly topragyň çuňlugyna atylmalydygyny, nahalyň gunçalap gül açmagy üçin oň topragyň, suwuň hem howaň ýaşaýyş güýjüni özüne siňdirmelidigini, oň, daşdan bakanyňda, asudalyk bolup görünýän, aslynda allym-merdimli durmuşyň jümmüşine özüni urmalydygyny aňladýar. Ýöne bu hakykadyň bir ýüzi. Ikinji ýüzüne seredeňde, terjimehal diýilýän geniligiň üstüniň açylyşynyň, geniligiň durmuş arkaly gunçalap gül açyşynyň taryhdygyny görýärsiň. Hakykadyň ikinji ýüzi has agramly gelýär. Birinjilik şoňa degişli. Beýle däl bolsady, onda durmuş her bir adamdan beýik şahyr ýasardy. Rowaýat bar. Aýaly Orazgül Toýlyka Döwletmämmet düýş görüpdir. Düýşünde howlusynyň ortarasynda äpet daragt gül açyp miweläp oturanmyş. Dosty bu düýşüň şeýle ýorgudyny beripdir. Senden üýtgeşik beýik ogul dörejek. Ýöne döwründe oň gadyr bilinjek däl. Öz Watanyňda pygamber bolup bolmaýar diýen gadym pähimiň ýene bir tarapdan tassyklanmasy. Watan düşünjesi diňe giňişligi däl, wagty, döwrem ölçin alýar. Şertliräk aýdaňda, Öz döwrüňde pygamber bolup bolmaýa, Hengam bar zady ýerbe-ýer goýýa. Öz döwründe, oglanlykda hem ýigitlikde Magtymgulyň başdan geçiren durmuşy on sekizinji asyryň adaty türkmen ýigidiniňkiden az tapawutlanandyr. Geniler akyl däl, beden taýdanam ir ýetişýäler. On bäş-on alty ýaşlarynda ol Meňli atly obadaş gyzynyň yşgyna düşüpdir. Magtymguly Meňlini alypmy ýa almanmy diýen jedel bar. Meň by jedele goşulmak islegimem ýok borjumam. Meň meseläni aşa ownadasym gelenok. Onsoňam ownuklyk bolanda, ýerlik bolanda-da bu meň ýazyjyň däl, edebiýatçylyň işi. Hiç hili jedele girmezden, anyk düşündiriş bermezden diňe şahyryň terjimehalyny, Öz görşümi beýan etmek isleýän. Şahyryň öz aýdyşy ýaly oňa Meňliniň nesip bolmandyr. Sebäbini Hudaý bilýä, oň bilýänini ynsan bilmeýä. Bir zat belli, Magtymguly Meňlini geniýlere mahsus mähire baý ýürek bilen çuňdan söýüpdir. Ondan aýra düşmek ýaş ýürek üçin uly zarba bolupdyr. Şondan köp wagt geçmänkä, Ýaşyna ýeten Magtymgulyny öýeripdirler. Arman bary-ýogy üç ýyldan soň ýigrimi ýaşynda oň gelni aradan çykýar. Bu ykbalyň ýaş Magtymgulyň başyna indiren ilkinji aýylganç urgusy bolupdyr. Ine şeýdip geýniligiň üstüniň açylmagy üçin gerek terjimahal wakalarynyň pajygasyny şahyr jahylykdan görüp ugrapdyr. Ilki aýralyk, Aýralykdan ýanmak, soň nätanyş gyza öýlenmek, oň özüňe düşünmeýänliginden zeýrenç. Duşdum ümmülmez nadana. Ondan soňam içgysgynç hem hasratly müjerretlik. Bu zatlaryň bary şahyrda özboluşly ýasawy terbiýeleýär. Şahsy durmuşynda geneler tas hemişe. Ýalňyz bolýarlar. Durmuşy şeýle öwrüm alan Magtymguly ýaly beýikler iki esse ýalňyz. Şeýdip, Freýdiň sublimasiýa diýýäni işläp başlaýar. Şahyryň ähli gujury bir gujura, döredijilik gujuryna öwrülýär. Döredijilik gujurynyň kuwwatlylygy barada biraz soň Şahyryň şahsy durmuşynda bu pajygaly wakalar milletiň ykbalyndaky öwrümli pursady bilen gabat gelipdir.